Sou, gudden Moien an entschëllegt d'Verspéidung. Et woren vill Froen an der an der Chamber an e groussen Deel vun Deputéierten huet och bis zum Schluss wierklech op d'Äntwerten gewaart, sou dass dat eis e bëssen Zäit geholl huet. Et ass wichteg dës Woch e Réckbléck ze maachen an och sech déi néideg Zäit ze huelen fir ze verstoen wat am gaangen ass ze geschéie bei eis am Land punkto Covid. Well eise Réckbléck op déi lescht Woch dach awer alarmant ass. Mir hunn eng Hausse un den Zuele vun iwwer 47 Prozent am Verglach zu der Woch virdrun, mat insgesamt 806 Neiinfektiounen. Dat waren der fir déi viregt Woch waren et der 549. Dat ass sécherlech beonrouegend an et huet ons och elo ganz vill beschäftegt iwwert déi lescht Deeg, fir ze kucken, wéi eng Konsequenze mer elo kuerzfristeg dorauser wëllen zéien. An ech géif Iech och ganz gären nach eng Kéier am Detail erklären, wéi mer virginn. Mir hunn eis eng Aarbechtsmethod ginn, Fall gesat, dass d'Zuelen eropginn. Ech mengen, dat ass eng Hypothees, mat där mir natierlech musse rechnen. Dat ass och virausgesot ginn. An ech géif nach eng Kéier haut profitéieren, Leit och dobaussen nach enke déi Aarbechtsmethod ze erklären an nach enke rappeléieren, wat och wierklech wichteg ass am Moment. Mee nach enker zeréck zu den Zuelen. Wéi gesot, eng Hausse vu 47 Prozent vun enger Woch op déi aner, dat ass vill. Dat spigelt e bësselchen d'Geschehen erëm, wat sech och an deene Länner ronderëm eis deet. D'selwecht hu mer och um Niveau vun de Kontakten, déi identifizéiert gi sinn, och eng Hausse vu 50 Prozent. Dat ass och ganz vill. Par contre hu mer eng gewësse Konstanz op anere Pläng. Éischtens emol sinn nach wie vor vun deene Leit, déi nei positiv getest ginn, am Schnëtt ëmmer eng 40 Prozent schonn a Quarantän gewiescht. Dat ass ganz wichteg an dat weist och, wéi wichteg et ass, dass een déi Mesuren, wann een an de Fall kënnt, wou een an eng Quarantän soll goen, dass een dat respektéiert. Well dee Moment, wou déi Leit schonn wierklech isoléiert sinn doheem, ass d'Chaîne de transmission ënnerbrach. Dat ass Wat d'Zuele méi erop ginn, wat dat natierlech nach méi wichteg an dat veranschaulecht dat och. Wéi gesot, do si mer nach wie vor gutt eng 40 Prozent vun de Leit wore schonn dee Moment, wou se entdeckt ginn oder identifizéiert ginn als Kontakt, an enger Situatioun, wou se net méi zirkuléiert sinn. Wat elo den Altersduerchschnëtt ugeet vun den Neiinfizéierten, do hu mer nach ëmmer dee Phänomen, dass déi Kategorie tëschent 15 an 29 Joer duebel esou héich betraff ass wéi de Rescht vun der Populatioun. Allerdéngs muss ech soen, mir hunn elo d'Zuele gekuckt vun deene leschten zwee Deeg, do gesäit een awer eng Hausse och bei den eelere Leit. Dat heescht, mir gesinn, datt wann de Virus wierklech vill méi intensiv zirkuléiert, datt et och op aner Alterskategorië wäert eriwwer goen. Mir waren op d'lescht Woch gekuckt, ass d'Moyenne relativ niddreg gewiescht bei 36 an eppes, dat heescht nach liicht manner wéi déi Woch virdrun. Mee lo déi lescht zwee Deeg trotzdeem awer e Phänomen, wou et eriwwer geet, wou mer méi Neiinfektiounen och bei Leit iwwer 65 hunn. A mir wëssen alleguerten, dass dat eben deen Deel ass vun eiser Bevëlkerung, dee riskéiert, méi Komplikatiounen ze kréien, esou dass ee schonn wierklech muss alertéiert sinn am Moment. Ech giff enker zréckkommen op ons Strategie fir mat der ganzer Geschicht ëmzegoen, déi mer Mëtt August presentéiert haten. Mir hunn eis zu Lëtzebuerg eng Rei Indicateure ginn, déi mer suivéieren, fir fir eis selwer anzeschätzen an der Cellule de crise, wat d'nächst Mesurë kënne sinn, ob mer nach am grénge Beräich sinn an och fir kënnen anzeschätzen, wéi alarmant d'Situatioun letztendlech ass. Mir woren do ganz fréi un. Aner Länner kucke just d'Zuel vun Neiinfektiounen. Mir sinn do ganz fréi vill méi nuancéiert gewiescht a kucke ganz, ganz genau och, wat sech eben an eise Spideeler deet, wéi den Taux de positivité ass, wéi de Retour vum Terrain ass bei den Dokteren an esou weider. Dat heescht, mir hunn Fir et ganz konkret ze soen, keen Automatismus, mir wëlle bewosst keen Automatismus, dass mer soen, ma wann et doten Zuel sinn, da kënnt déi Mesure. Mir sinn an der Lag wierklech d'Situatioune méi detailléiert ofzeschätzen, dat allkes an Ofsprooch mat den Acteure vum Terrain. Dat ass opwänneg, mee dat ass ee vun de Virdeeler zu Lëtzebuerg vun de kuerze Weeër, dat ass eppes wat eis méiglech ass an dofir wëlle mer net e blannen Automatismus aféieren, wou mer soen, ab där Zuel ass rout, orange oder gréng. Mir halen déi Indicateuren alleguerten am Aen an wa mer zur Konklusioun kommen, dass eppes alarmant ass, da wäerte mer eng nächst Stuf aktivéieren. Op 14 Deeg zeréckgekuckt ass et och kloer ee Chiffer, deen ee ganz oft héiert, dass mer iwwert deene 50 Neiinfektiounen op 100.000 Awunner leien, dat an allen Alterskategorien. An d'Inzidenze haut, mir haten déi haut elo eng Kéier zeréckgerechent, wa mer se haut géife rechnen, op 14 Deeg zeréckgekuckt, da si mer bei bal 220 op 100.000. Dat ass eng Zuel, déi wierklech héich ass. Dat läit an deene Parage vun deenen Hotspotte wou Der elo riets a lénks vun eise Grenze gesitt, wou awer vill méi drastesch Mesurë scho geholl ginn. Dofir wor et eis och wierklech wichteg, déi néideg Zäit ze huelen iwwert déi lescht Deeg, fir ganz genau ze kucken, wéi et op deenen aneren Indicateuren am Moment ausgesäit. An deem Sënn ass et vläicht méi berouegend wéi elo, wann ee reng Zuele kuckt. Mir hunn um Niveau vun onsen Hospitalisatiounen, si mer tout juste an d'Phas zwee iwwergaangen. Dir wësst, datt mer e Stufeplang hunn, dee vun eise Spideeler ausgeschafft ginn ass, mat Phasen, déi un d'Beleeung gekoppelt sinn an de Spideeler, eng éischt an zweet Phas. Dat si Phasen, wou nach näischt deprogramméiert muss ginn. Dat heescht, mir sinn beispillsweis an enger ganz anerer Situatioun wéi elo eis hollännesch Kolleegen. Ech hunn de Moie gesinn, dass mat hiren drastesche Mesuren, déi se elo wierklech decidéiert hunn fir déi nächst Wochen, dass dat sech an engem Kontext ofspillt, wou awer elo schonn e ganz héije Prozentsaz vun normale Soinen huet missen zréckgefuer ginn. Déi Situatioun hu mer hei zu Lëtzebuerg net. Mir sinn, wéi gesot, esou tout just an der Phas zwee vun eisem Spidolsplang ukomm. An et ass eréischt ab enger Phas 3, wou dat elo do méi alarmant géif ginn, wou verschidden Aktivitéite missten zréckgeschrauft ginn. Mir hunn och iwwert déi lescht Deeg eeben ganz vill Kontakt gehat mam Terrain, fir eis aner Indicateuren elo ofzefroen. Een dovunner sinn eis Urgencen. Et ass fir eis ganz wichteg ze gesinn, ob an den Urgencen eppes Anormales sech deet, an deem Sënn, datt do vill méi Akut Covid-Patiente géifen optrieden. Dat ass ee vun deenen Indicateuren, dee mer genau kucken, ënner anerem fir ze decidéieren, wéini mer e Centre de consultation géifen opmaachen. Do wor Stand haut wuel d'Informatioun, dass normal Aktivitéit ass, awer näischt Beonrouegendes. Dat heescht, mir sinn nach net an enger Situatioun, wéi dat am Fréijor war, wou bemol bannent puer Deeg an den Urgencë Leit virstelleg gi sinn, déi wierklech akut Symptomer haten, déi ganz schnell hu misse behandelt ginn. Dat ass nach net de Fall. huet héchstwahrscheinlech och nach ëmmer mat där niddreger Altersmoyenne ze dinn. Déi huet eng grouss Inzidenz. Et ass en Ënnerscheed, ob déi Neiinfizéiert eng Altersmoyenne vu 40, 50 hunn oder ob se bei an déi 30 leien, well eben d'Probabilitéit fir Komplikatiounen ze maache mam Alter eropgeet a virun allem eben ab engem gewësse héijen Alter méi akut gëtt. Dann hu mer nieft den Urgencen, wou mer ofgefrot hunn, an. hu mer och Kontakt iwwer eis Sentinelle Covid, wéi mer dat nennen. Dat ass e Réseau vu Generalisten, mat deene mer an enkem Kontakt sinn. Och nogefrot, wéi et bei hinnen ausgesäit. Do ass och wuel méi Aktivitéit, wéi dat an enger Saison wéi där, wou mer elo dra sinn, eigentlech normal ass. Vill Leit sinn erkaalt, mee et ass och net esou, dass elo verstäerkt wierklech Covid-Patiente géifen identifizéiert ginn. Dass méi Aktivitéit, awer nach net esou datt elo ganz vill Covid-Patiente giffe virstelleg ginn. Och dat léisst eis zur Konklusioun kommen, datt et nach net de Moment ass, fir Centres de consultation opzemaachen. Dat ass alles nach gutt am Grëff um Niveau vun der Médecine primaire, esou datt mer eis do nach net musse beonrouegen. Den Taux de mortalité, deen ass och relativ stabel bei eis. En huet e klenge Knéck kritt, well mer effektiv, leider Gottes, hunn elo rezent sechs Leit de Virus net iwwerlieft. Dat ass, dat si Leit gewiescht, mir hunn d'Altersmoyenne elo eng Kéier nogekuckt, déi relativ bei Alter waren. Mir haten elo déi lescht sechs Fäll de Moien eng Kéier nogerechent, do war d'Altersmoyenne bei 82 oder 83, mat och enger Persoun an déi 90. Et sinn och alles Fäll gewiescht vu Persounen, déi Komorbiditéiten haten, Dat heescht, déi nieft Covid och anerwäerts ugeschloe waren op hirem Gesondheetszoustand, wat natierlech d'Saach net vereinfacht, wann een da mat Komplikatiounen ze rechnen huet. Dann eis méi kritesch Indicateuren, wann ech esou ka soen, dat ass den Test an den Tracing. Dir wësst, dass en ee vun den Haaptbausteng, op dee mer setzen, fir virzegoe géint de Virus, wierklech eng ganz grouss Testcapacitéit ass, zesumme mat enger staarker Tracing-Capacitéit hannendrun. Wéi gesäit et do aus? Mä Dir kënnt Iech virstellen, mat deem Ustig u Fäll, dass dat Ganz vill Aarbecht war iwwert de Weekend, allerdéngs hu mer et gestäipt kritt an sinn och ganz frou, mer hunn elo kuerzfristeg och kënnen en Accord fanne mat dem Minister vun der Defense, fir d'Arméi hei verstärkt och mat kënnen an den Asaz ze huelen. Dat heescht, mir sinn nach wie vor an eisem Tracing esou opgestallt, dass mer d'Zuelen, wéi déi, déi mer elo hunn, jiddefalls an enger gewëssener Kadenz nach gestäipt kréien. Allerdéngs muss ee soen, datt dat doten en Niveau ass, deen een net kann iwwer Wochen a Méint halen. Dat ass ganz kloer. Mir si bei enger Unzuel ukomm un Neiinfizierten, u Kontakten, déi wierklech beonrouegend ass. An et ass extrem wichteg, datt mer déi Courbe nees iergendwou an eng aner Richtung kréien iwwert déi nächst Deeg idealerweis an op alle Fall iwwert déi nächst eng bis zwou Wochen. Wat eis Testcapacitéit betrëfft, hate mer de Phänomen elo verstäerkt iwwert déi lescht Wochen, dass d'Leit net nokomm sinn, dass ganz laang Schlaange waren. Där Saach si mer op de Grond gaangen. Mir sinn dagdeeglech a Kontakt och do mam Terrain, fir ze verstoen, firwat dat esou ass. Do hu mer eng Rei Phänomene. Bon, éischtens emol. Eng ganz Rei vu Leit, déi trotzdeem ouni Ordonnance nach en Test froen. Dat ass verständlech. D'Leit maache sech vill Suergen. Mee ech géif wierklech den Opruff maachen, Et ass scho wichteg, datt d'Leit sech un déi Virgaben halen, datt a jiddwerengem sengem Intérêt, datt och d'Laboscapacitéiten net iwwerstrapazéiert ginn an datt mer no Prioritéite fueren. An deem Sënn hu mer vu Säite vun der Direction de la Santé nach eng Kéier e Rappell gemaach, souwuel un d'Dokteren wéi och un d'Laboen, fir wierklech op Ordonnance ze schaffen, fir wierklech och prioritär deene Leit en Text ze verschreiwen, déi Symptomer hunn, déi zweedeiteg sinn, wou e Verdacht ass op Covid, an net einfach esou reng preventiv. Et wär schéin, wann een einfach jiddweree matenee kéint testen, mee Dir gesitt um Terrain, wat dat mat sech bréngt. Et gëtt jo och nach. Aner Saache wéi Covid, wou Laboranalysë gefrot sinn, et sinn ëmmer déi selwecht Leit, déi do um Schaffe sinn. An do ass et scho wichteg, dass mer eis un dee Programm halen, dee mer virgesinn hunn. An deem Sënn, wéi gesot, nach eng Kéier vun eis dann dee verstäerkten Appell, deen un d'Dokteren erausgaangen ass, un d'Laboen erausgaangen ass, fir prioritär fir d'Laboen eeben mat Ordonnance ze fueren a bei den Dokteren och, prioritär deene Leit Tests ze verschreiwen, wou wierklech e Verdacht ass, dass eppes geschitt ass. Donieft hu mer eisen Dépistageprogramm, de Large Scale Testing. Do ass et nach wie vor op Invitatioun. Dat si jo Leit, déi a priori keng Symptomer hunn, och net krank an och kee Grond hunn, dovun auszegoen, dass se Covid hunn. Do ass de System nach ëmmer deen, dass et op Invitatioun ass. Mir hunn do e gewëssent Muster, wat mer duerchspillen, wou d'Leit determinéiert ginn, déi ugeschriwwen ginn. Dofir och nach eng Kéier hei den Appell, déi Zelter vum Large-Scale-Testing, dat funktionéiert op Rendez-vous an op Invitatioun. Mir sinn eis bewosst, datt et problematesch ass an de Laboen am Moment a mir sinn och do amgaangen Solutiounen ze sichen, wou ech och vläicht direkt géif drop ze schwätze kommen. Éischtens si mer amgaangen ze kucken, fir elo kuerzfristeg och eng Drive-in-Stratioun kënnen funktionéieren ze doe fir Leit mat Ordonnance, fir justement hinnen och eng Ulafstell ze ginn, nieft den normale Plazen, wou d'Leit kënnen higoen. An da sinn ech och ganz frou ze soen, dass mer haut de Moien am Regierungsrot an der Urgence e Règlement grand-ducal ugeholl hunn, deen eis elo erméiglecht, d'Schnelltester an den Ëmlaf ze kréien. Eng Rei Schnelltester sinn um Marché do, virop awer, déi wäerten net, déi gi geziilt agesat. Dat sinn nei Tester, wou mer wierklech och iwwert de Règlement grand-ducal séchergestallt hunn, dass dat Medeziner virbehalen ass a gewëssene Gesondheetsberuffer, déi, déi och haaptsächlech oder virun allem solle bei symptomatesche Patienten agesat ginn, dass do, wou se wierklech effikass sinn, si se net an alle Situatiounen nach wierklech esou effikass, wéi een dat gären hätt, mee do, wou symptomatesch Patiente sinn, typescherweis elo an der Grippenzäit Leit, déi erkaalt sinn oder esou, do kann dat schonn eng schnell Hëllef sinn. Och Infirmièren, Laborantainen, Sage-Femmen wäerten déi Tester kënne maachen. Wéi gesot, eng Eng limitéiert Zuel vu Beruffer, déi am Reglement elo viséiert sinn, wäerten dat elo kuerzfristeg kënne maachen. Do erhoffe mer eis natierlech och eng gewëssen Erliichterung um Niveau vun der Aarbecht um Terrain duerch deen doten neie Moyen, dee kënnt. Dann wäerte mer och verstäerkt op eis Equipe mobile zeréckgräifen. Mir haten déi presentéiert viru d'lescht Woch. Dat ass eng Bus-Equipe, déi wierklech op d'Plaz kann teste goen. Déi hu mer elo ganz vill an den Asaz scho bruet déi éischt Deeg an déi sinn och prett fir dagdeeglech an den Asaz ze goen. Woufir huele mer déi Equipe mobile? Bah zum Beispill fir bei Altersheimer ze goen, wann iergendwou e Virfall ass an engem Betrib. Et gëtt eis eng Flexibilitéit, fir do, wou mer gesinn, wou e Problem ass, ganz schnell op d'Plaz ze goen an dann eeben ofzetesten, ouni dass déi Leit mussen an déi normal Filièrë goen, fir hiren Test ze maachen. Och do erhoffe mer eis mat der Zäit wierklech eng Erliichterung dann eeben vun deenen normale Laboskompetenzen, Capacitéiten ze kréien. Voilà, Prioritéit, wéi gesot, ass wichteg an dësen Zäiten. Mir verstinn, datt d'Leit ongedëlleg si fir ganz schnell getest ze ginn, och vläicht preventiv sech testen ze loossen. Mee et ass an eiser Interesse alleguerten, datt mer och Capacitéite fräihale fir aner Aarbechten, déi an de Laboe musse gemat ginn, a surtout och deenen, déi wierklech prioritär mussen geséchert sinn, datt se och schnell e Labosresultat kréien. Eisen Indicateur par rapport zu den. Laboen ass wierklech, dass mer et hikréien, dass eis Ambitioun wierklech déi Resultater a 24 Stonnen ze hunn. D'Schnellegkeet ass ganz wichteg. Dat ass eppes, wou mer als Lëtzebuerg nach ganz gutt do stinn. Am Ausland dauert et deels vill, vill méi laang, éier Der iwwerhaapt en Test kritt an dann e Resultat kritt. Mir sinn nach wie vor ganz schnell. Dat ass wichteg, well wat mer méi schnell si mam Testen, mam Resultat, wat mer méi schnell mam Tracing kënnen ufänken a wat mer méi schnell déi Leit, déi, eventuell an enger Situatioun sinn, wou se kéinten ustiechend sinn oder ginn, mat eebe ganz schnell kënnen eraushuelen aus der Circulatioun an eebe fir eng gewëssen Zäit an Isolement respektiv a Quarantän setzen, dass déi Schnellegkeet, déi mir am A behalen, an dass och dat, fir erëm op meng Indicateuren zréckzekréien, ze kommen, wat mer ganz genau suivéieren, wa mer gesinn, dass et enk gëtt, maache mer eis Gedanken, wat kënne mer do maachen, fir wierklech. deen Delai bäizehalen, fir ebe schnell ze sinn am Resultat, fir schnell ze sinn am Tracing. Dofir, wéi gesot, och déi Suerg wierklech fir permanent Ekippen am Stand-by ze hunn, grad am Tracing, déi mer ganz schnell kënnen aktivéieren, déi schonn am Virfeld forméiert sinn a prett op Apruff sinn, fir kënnen eis Ekippen ze verstäerken, wa mer enke vun haut op mueren e staarken Ustig erëm hätten oder hunn vun den Zuelen. Wat ass elo wichteg dëser Deeg? Wat ass wichteg, dass mer déi Zuelen do erëm erofkréien? Trotz allem, si si wierklech beonrouegend. Et ass sécherlech keng Kurve, op där een iwwer Wochen sech kéint halen. Mir hunn dat hikritt am Summer. Dofir sinn ech zouversichtlech, dass mat deene Mesuren, déi mer en place hunn, dat och nach eng Kéier méiglech ass. Et ass einfach erëm e ganz staarke kollektiven Effort, dee gefuerdert ass vu jiddwerengem. D'Zäit gëtt engem laang, et si ganz laang Méint schonn, mee et ass grad elo am Hierscht, dat ass déi geféierlech Zäit, dat wësse mer vun Ufank u vun dëser Pandemie, datt et mam Hierscht wierklech kritesch gëtt an et ass elo wierklech de Moment fir wierklech um Ball ze bleiwen. Wat heescht dat konkret? Bei Symptomer wierklech bei den Dokter goen, wann der e Verdacht hutt, och wann der ee sidd, dee soss ëmmer schaffe gaangen ass mat Kappwéi oder Houscht oder Schnapp, war dëst Joer ass et net de Moment, ass wierklech elo fir den Telefon ze huelen, sech mam Dokter ofzeschwätzen an Präventiv dann en Test maachen ze loossen, einfach fir kloer ze stellen, ob et eppes Normales ass, eppes Alldeegleches oder ob et eben Covid ass. Dat ass eng grouss Prioritéit. Dann och d'Reegelen, déi allgemeng Reegelen, déi mer hunn, ëmmer erëm, dat ass ganz wichteg, d'Handhygiène net vergiessen. Mir lancéieren och nees eng Kéier eng Campagne, déi ass generell wärend der Grippesaison wichteg, dëst Joer natierlech méi wéi jee. An dann natierlech och d'Distanzregel. Déi physesch Distanz ass extrem wichteg. Meng mir wëssen, mir wësse wéi ee sech ustécht. Et stécht ee sech duerch Kontakt un, duerch Aerosol iwwert den Otem. Dat heescht am Moment, mir géife wierklech gären als Santé ganz staark am Moment op eis Recommandatioune verweisen, déi wuel méi wäit ginn ewéi e Gesetz, mä ech mengen, dass all Mënsch fräi méi virsichteg ze gi wéi dat, wat d'Gesetz em erlaabt, wat Der manner Kontakter hutt, wat Der manner Risiko hutt, Iech unzestiechen oder ugestach ze ginn. Dass, dass ganz einfach am Fong geholl. Dat heescht wierklech den Opruff, setzt Är Kontakten esou wäit wéi méiglech erof, dat wat net onbedéngt muss sinn, Loosst et sinn, gitt net onbedéngt zu 10 an de Restaurant, wann et net wierklech en extraen Ulass ass. Dat soll wierklech keng Routine sinn am Moment, och wann et erlaabt ass theoretesch. Dat ass wierklech eis Recommandatioun, dat ze maachen, wat aner Länner elo an der Verzweiflung par la contrainte maachen, wierklech d'Kontrakter, d'Kontakter ze drosselen. An dann zweet Regel natierlech, wann Der Kontakter hutt, well selbstverständlech, Probéiert esou wäit et geet wierklech op Distanz ze bleiwen. Ech sinn haut ganz frou, datt Lëtzebuerg konstant bei den zwee Meter bliwwen ass. Ech mengen, et leeft net jiddweree mat engem Meter ronderëm an iergendwou muss een dat léieren aschätzen a sinn der Meenung, datt déi Distanz eigentlech nach de beschte Schlëssel ass, fir sech net unzestiechen, wann et net anescht geet. De Mask, ech mengen, mir wëssen haut, datt och de Mask dozou bäidréit, de Risiko méi niddreg ze hale vun enger Ustiechung. Dat si wichteg Saachen, wou jiddweree säi Bäitrag ka leeschten op seng Aart a Weis, ouni datt mer dofir mussen drastesch Mesuren huelen zu dësem Zäitpunkt. Dann och nach ganz wichteg. verstoen wisou mer déi vill Quarantänen maachen. Dat ass warscheinlech mat dat lästegst ronderëm déi ganz Strategie déi mer hunn, nieft dem Testen. Déi sinn e bësselche méi angeneem ginn, well déi meescht Leit haut den Halstest maachen an net méi den Nuestest, dee wierklech net ganz beléift war. Mee och den Isolement an d'Quarantän, och wann et laang Deeg sinn, et ass wierklech wichteg, gi wierklech rappeléieren, Mir gesinn, dass dat seng Friichten dréit. Ganz vill Leit, déi sech infizéieren, hate mer scho virdrun identifizéiert. A fir eis ass dat ëmmer ganz berouegend ze héieren, dass déi Leit eeben an engem gewësse Sënn séchergestallt waren, dass mer wëssen, dass déi op all Fall net méi weider dozou bäigedroen hunn, dass de Virus weidergeet. Dofir ass et och am Moment wichteg, dës Reegelen ze observéieren, wann eng Quarantän gesprach gëtt. Et gëtt schonn eng Ursaach vun engem sanitäre Point de vue, fir se anzehalen. Et ass wichteg, dass jiddwereen do säi Bäitrag leescht. Dat sinn déi Elementer, op déi mir op alle Fall zielen, fir wierklech elo nach eng Kéier déi Saach erëm an de Grëff ze kréien. Mir wäerten duerchgehend, esou laang et kee Vaccin gëtt, esou laang dee Virus do ass, mat Wellen ze dinn hunn. Eist Zil ass et, déi Welle kleng ze halen. Ech mengen, et soll ee sech net der Illusioun higinn, dass mer de Virus ganz fort kréien. Dat wäerten, dat kënne mer net, dat wëlle mer och net. Mir wëlle jo och liewen, normal funktionéieren, mussen eist Land um Funktionéieren halen. Dofir ass d'Zilsetzung wierklech, en anzedämmen. An dat kënne mer am Fong geholl just, andeems mer als Bierger, jiddweree wierklech matschafft a säin Deel dozou bäileescht an a mir op eiser Säit kucken, eis Servicer, déi kruzial sinn, einfach um Stoen ze behalen an esou effizient wéi méiglech opzestellen, dass se dat, wat se musse leeschten, an dëser Zäit wierklech a schneller Zäit geleescht kréien. Dann, last but not least, fir eis an Iech och d'Aarbecht ze erliichteren, all déi, déi schonn eng Kéier dobäi waren elo beim Contact Tracing, wësse wéi opwänneg et heiansdo ass, wann ee muss novollzéien, mat weem een zesumme war. Dofir géif ech och wierklech den Appell maachen, bon, éischtens, haalt Är Kontakten iwwerschaubar, dat ass dat Éischt, an idealerweis féiert och Buch driwwer. Mir hu gesinn, datt mat deene Leit, déi wierklech genau wëssen, wou se waren, mat weem se waren, déi scho bësselche preventiv geschafft hunn, sech dat iergendwou opgeschriwwen hunn, do geet d'Aarbecht vill méi schnell. Dat erliichtert wierklech d'Aarbecht beim Tracing. A wann een dat net weess, an et muss een dee Moment eréischt ufänken, sech ze erënneren, a wou war ech, a ronderëm uruffen, dat hëlt immens Zäit. Dofir, dat ass e klenge Reflex, lästege Reflex vläicht och, mee deen an dësen Zäiten extrem hëllefräich ass. Ech géif do wierklech en Appell maachen. Un d'Leit, fir jiddweree fir sech e bësselchen den Effort ze maachen, sech ze verhalen, wou ee war, mat weem ee war, hat een do e Mask un, hat ee keen un, dat si Saachen, wou een am Alldag vläit net onbedéngt Loscht huet drop opzepassen, mee et ass wierklech wichteg an dat mécht en immensen Ënnerscheed. Dat spuert bis zu quasi der Hallschent vun der Zäit beim Tracing, wann ee Leit um Telefon huet, déi genau iergendwou um Radar hunn, wou se woren, da komme mer ganz schnell virun, während et anescht, an da mierkt een och, do si sécherlech Lücken, et huet een och, ech mengen, et erënnert ee sech och net un alles esou am Detail, wann een sech dat net iergendwou vermierkt, ass et och schwéier, sech un all Detail eben ze erënneren. Insofern ass dat och eng kleng Bitte vun eiser Säit, dass do och Efforte gemat ginn. Eist Zil ass et net erëm e Schrëtt no hannen ze goen, wierklech elo enker d'Efforten erëm enker voll ulafen ze loossen. Mir wäerten och eng eng verstärkte Kommunikatioun nach lancéieren ab der nächster Woch fir wierklech nach enker dat ze erreechen wat mer schonn enker am Summer erreecht hunn, dass et ganz kuerzfristeg och nees besser gëtt mat eisen Zuelen. Da si mer iwwerzeegt, dass mer. Jo, wa mer dat hikréien, wa mer déi Kéier nach eng Kéier kréien, si mir op alle Fall haut der Meenung, dass mer net mussen Zousazmesuren huelen, desto méi wou ganz vill Leit sech hei zu Lëtzebuerg dach un d'Reegelen halen. Ech mengen, dat däerf een net vergiessen. Mir hunn dat gewisen iwwert déi lescht Méint, mir sinn an der Capacitéit, dat ze maachen a mir hunn och, eng ganz Rei Grënn eeben vun eisen aneren Indicateuren hier, fir, fir net virun de Won ze sprangen. An, jo, nach ëmmer si mer zouversichtlech, dass mer dat an de Grëff kënne kréien. Mir zielen alleguerten, dat ass och ganz wichteg nach eng Kéier ze ënnersträichen, och wann et net jiddwereen am selwechten Ausmooss trefft, dass wuel eng Minoritéit déi Konsequenze kritt, mee fir déi Leit ass et net just eng Grippelchen, Ech muss soen, ech kann dat geschwënn net méi héieren, wa gesot gëtt, et ass eng kleng Grippette oder eng Grippelchen. Nee, fir déi Leit, déi concernéiert sinn, ass et eng schwéier Krankheet. An do ass eis Solidaritéit gefuerdert. Ech mengen, mir sinn alleguerte concernéiert an dofir ziele mer op jiddwer Eenzelne vun Iech. Voilà, dat ass et vu menger Säit. An da wär et un Äre Froen.

Jo, zwou verschidden Froen. De Vaccin, Dir wësst, datt Lëtzebuerg matmécht bei engem Achat, deen iwwert d'Europäesch Unioun gemat gëtt, dat heescht gëtt global oder insgesamt akaaft. Do hu mir e gewëssenen Deel Vaccin zegutt an et gesäit aus, wéi wann éischt Vaccinen effektiv fir Dezember kinnten do sinn. Nach ass dat awer net sécher. Mir preparéieren eis natierlech vun eiser Säit aus schonn säit längerer Zäit op. deen op déi Hypothees eben, dass d'Vaccinen do sinn, mir hunn an eiser Cellule de crise en extraen Aarbechtsgrupp, dee sech just domadder beschäftegt, dat heescht, mir preparéieren eis logistesch a mer schaffen och un enger Strategie, déi mer awer eréischt wäerten, déi mer awer eréischt wäerte presentéieren an och definitiv festschreiwen, wa mer genau wëssen, wéi eng Quantitéiten mer wéini wäerte kréien. Eng Strategie ass ganz staark determinéiert ebe vun der Quantitéit, déi wäert disponibel sinn. Mee mir si sécherlech prett, esoubal mer do genau Informatiounen hunn, wat wéini kënnt, wäerte mer mat enger Stratégie de vaccination erauskommen an déi och dee Moment presentéieren. Wat elo déi Recommandatioune betrëfft, déi gëschter an der Unioun festgehal sinn, wëll ech fir d'éischt emol begréissen, datt iwwerhaat Efforte gemat gi fir sech ze alignéieren op d'Krittären, fir Länner anzestufen, fir Risiko anzestufen. Dat war laang net de Fall. Dat ass eppes, woufir Lëtzebuerg sech ganz vill agesat huet. Allerdéngs ginn eis déi Recommandatiounen net wäit genuch. Déi Krittären, déi am Moment zréckbehale gi sinn, dat ass nach wie vor, ass dat d'Neiinfektiounen an dass de. Neiinfektiounen an den Taux de positivité. Mir hätten eis gewënscht, dass zwee aner Indicateuren och giffe mat afléissen, nämlech déi, déi wierklech wesentlech sinn an eisen Aen, fir d'Gravitéit vun der Pandemie anzeschätzen, an dat ass d'Inzidenz um Niveau vun de Spideeler. Ech géif drun erënnere wourëms geet et mat deem ganzen Opwand, dee mer hei maachen. Dee maache mer eigentlech just, well dëse Virus mat sech bréngt, dass dee Moment, wou en aus dem. aus dem Rudder geréit, datt se riskéiert eis Spidolskapazitéite wierklech lahm ze leeën. Dofir ass et an eisen Aen extrem wichteg, a mir wären och frou gewiescht, wann dat agefloss wär, datt een d'Effikassitéit vun de Mesuren, déi an engem Land en place sinn, och dorunner moosst, ob wierklech d'Kapazitéiten an de Spideeler iwwerlaascht sinn oder net. Bon, dat ass wuel am. Am Text ronderëm erkläert, datt een dat soll maachen, mee déi Krittären, déi zréckgehale sinn, déi spigelen dat net zréck. D'selwecht, datt en e Virus, deen en Taux de mortalité huet, deen iwwert deem läit vun enger normaler Gripp. Dofir hätte mir eis och gewënscht, datt ee giff pilotéieren an a kucken, jo, wéi steet et an engem Land mat dem Taux de mortalité, well dat fir eis awer och aussagekräfteg ass dozou, wéi e Land mat där Saach ëmgeet, ob et am Grëff ass oder net. Dat Ganzt steet a fält jo wierklech och mat der Capacitéit vum Gesondheetssystem. Wéi gesot, mir sinn an enger Situatioun haut, wou eis Zuelen absolut deene gläiche vu Länner, déi a vill méi enger akuter Situatioun scho sinn um Niveau vun hire Spideeler, wou d'Capacitéite lo schonn extrem strapazéiert sinn, iwwerfuerdert sinn. Bei eis ass dat net de Fall an dofir hu mer ons agesat gehat, fir och déi Facteure wierklech méi ze affirméieren, dass déi wierklech solle gekuckt ginn, Dat ass eis net gelongen, mee nichtsdestotrotz begréisse mer natierlech, dass et ebe hat e Schrëtt ass a Richtung Harmoniséierung, well dat awer ganz wichteg ass an dëser Zäit.
Lynn Cruchten vun rtl, Dir hat et ugeschwat, mir hate 6 Doudeger bannent enger Woch. Ginn et do iergendwéi Erklärungen dozou, well mer jo awer iwwert esou vill Wochen, wou kee gestuerwen ass, an elo bemol esou vill op eng Kéier?
Jo, an deem Sënn, datt mer jo, Dir gesitt jo wéi d'Alterskategorië gelagert sinn, a mir wëssen, eleng D'Probabilitéit mécht, dass wa mer an enger gewësser Alterskategorie erëm Neiinfektiounen hunn, dass do méi Leit leider net wäerten déi Saach iwwerliewen, wéi an deene méi niddregen Alterskategorien. Ech mengen, dat ass u sech d'Erklärung. Ech mengen, vun de Taux sinn effektiv déi wierklech eeler Leit. Mir hunn där nees méi gehat iwwert déi lescht Wochen a forcément, trauregerweis, spigelt dat sech natierlech och doranner zeréck.

Mir hunn eng kleng Zuel vu Leit, wou mer mengen, dass effektiv eng zweet Infektioun ka present sinn.
Dann hunn ech nach eng lescht Fro betreffend de Contact Tracing. Do hu mer Infoe kritt, dass dat, Dir sot elo, et geet am Moment nach op bei de Schoulen oder Crèchen, wou da Kanner mussen a Quarantän, géif et anscheinend net schnell genuch goen, dass d'Elteren en offiziellt Schreiwes kréien, fir dann un de Patron weiderzereechen.
Ech kann déi Informatiounen mat op de Wee huelen, hunn ech elo esou. Dat war elo bei eis net um Ordre du jour als kritesche Punkt, mee bleift natierlech net aus. Ech menge mir sinn an enger Situatioun, wou d'Zuele schnell eropginn. Et brauch een ëmmer een, zwee Deeg ier ee sech upasst. Mir sinn am Schnëtt relativ zefridden, well mer eis Délaiën awer gehale kréien. Mee ech kann lech op déi do Fro elo net genau äntweren. Dat ass op alle Fall keng Problematik, déi mer elo An de leschten zwee Deeg virun Aen, oder? Also déi Ordonnancen, déi ginn idealerweis iwwer E-Mail eraus, wa mer een E-Mail hunn. Dat ass de schnellste Wee. Wa mer leider keen E-Mail hunn, wat och heiansdo virkënnt, mussen se iwwer den normalen Postwee erausgoen. Dat kann e bësse méi laang daueren. Merci.
Gudde Mëtteg. Zwou Froen, Eric Harmus fir d'Tageblatt mat zwou Froe par. Fir d'éischt wollt ech emol nofroen, wéi ass et mat den Educateuren an Educatricen an de Maisons relais an an de Crèchen? Gëtt do, wat d'Testen ugeet, si si jo ganz vill mat Kanner, déi keng Masken hunn, ënnerwee, a gëtt do iergendwéi reegelméisseg Teste virgesinn? Well mir hunn héieren, datt zanter Juli verschidde Leit, verschidde Crèchë guer net méi getest goufen.
Jo, si sinn, ech hat dat och nach nogefrot gëschter, si sinn am Programm. Do sinn Invitatiounen, déi elo erausginn. Si sinn am Large-Scale-Testing bei deenen Beruffsgruppen, wou mer verstäerkt testen, effektiv. An et ass eng ganz Serie un Invitatiounen un deen dote Secteur elo erausgaangen. Dat heescht, Är Informatioun ka wuel stëmmen, dass dat iwwert de Summer net de Fall war, mee se sinn an der Planung dran. An ech krut dat gëschter confirméiert, dass deen dote Secteur couvréiert ass vum Large-Scale-Testing. Dat heescht, Leit missten elo Misst elo drop an dru sinn, datt se alleguerten Aluedunge kréien. Da wollt ech nach froen, wéi et ass an de Spideeler mam Besuch. Gëtt et do eng Uso vum Ministère oder ass dat éischter de Spideeler iwwerlooss, wéi se dat handhaben? Dat ass de Spideeler iwwerlooss, mä dat ass och couvréiert an deem Stufeplang, souwäit ech mech erënneren. Mä u sech sinn dat Décisioune vun de Spideeler, wou gegebenfalls, deemno wéi d'Situatioun evoluéiert, vun eis Recommandatioune kënnen kommen. Mä dat sinn typesch. Sujet, wou mer, wou mer wierklech sichen alignéiert ze bleiwen. Dofir gesi mer eis jo och ganz reegelméisseg mat de Spideeler, fir och, fir dass si sech kënnen ënnereneen austauschen a gegebenfalls unzepassen. Merci villmools.

Il n'est pas du tout envisagé qu'il soit obligatoire. Donc, jo, also et ass zu kengem Zäitpunkt elo ugeduet, dass mer eng obligatoresch Impfcampagne maachen. Wéi eng mer hunn, do sinn eng Rei Achaten en cours. Et ass AstraZeneca, mengen ech, ass den éischte Produzent, wou et esou ausgesäit, wéi Iwwerliwwerunge kinnten kommen. Mee méi Detailer hu mer och elo do nach net. Ech géif och do wierklech nach e bësse Gedold bieden. Soubal mer Detailer hunn,

Jo, ech gi vläicht denken, ech mengen, ech hat déi effektiv net erwähnt bei der Introduktioun. Mir hunn, wat elo déi Ursaache betrëfft, wou mer all Woch ëmmer e bëssen en Iwwerbléck ginn, u sech eng ganz änlech Situatioun wéi déi Woche virdrun. Dat heescht, dat, wat mer iwwerhaapt kënnen zoudeelen, wou mer mat Gewëssheet oder relativer Probabilitéit kënnen zoudeelen, ass nach ëmmer un éischter Stell de Milieu familial. Dat mécht e gudde Véierels aus vun den Neiinfektiounen. Dann kënnt elo hannendrun de Secteur vun der Schoul, wou mer natierlech och elo méi forcément, wann d'Zuelen eropginn, Voyages à l'étranger sinn erofgaangen, dat war och esou ze erwaarden, déi ware jo ee Moment an der Hitparad uewen, si elo bei siwe Prozent fir d'lescht Woch. Dann hu mer hannendrun de Milieu professionnel, dee kënnt, Secteur Aide et soins och, mee dat ass kee richtege Cluster. Och am Sportsberäich sinn eng oder déi aner Infektiounen ze orten. Ech ka soen, datt mer, Stand haut, och néierens wierklech elo eppes hätten, e Cluster hätt, wou ee géif soen, deen ass ausser Kontroll geroden. Also mir sinn an enger Situatioun, wou mer nach wierklech kënnen orten, wou verstäerkt Leit infizéiert sinn an déi dann och wierklech a Quarantän huelen. Insofern si mer effektiv nach net an enger beonrouegender Situatioun, wou een einfach guer net méi weess, a wéi eng Richtung et geet. Wann Infektiounen sinn, kréie mer et relativ schnell ausgemat an et ass och keng Keng nei Source, wou een elo misst Leit en garde setzen, fir ze soen, hei passt do besonnesch op. Et gëllt am Fong iwwerall opzepassen. De Schlëssel sinn einfach d'Kontakter. Ech mengen, wann een sech eppes muss verhalen, ass et dat. Et iwwerdréit sech vun engem zum aneren. A wenn ech manner a Kontakt sinn, wat natierlech mäi Risiko méi kleng ass.
Moien vum 100,7. Dir schreift, datt d'lescht Woch 39.651 PCR-Tester gemaach goufen. D'Zil si jo 53.000 pro Woch. U wat läit dat, datt déi net all gemaach goufen? Sidd Der do schonn un Ärer maximaler Capacitéit ukomm?
Et hänkt och dovun of, ob d'Leit ginn oder net. Net jiddweree geet en Test maachen. A mir hunn déi Capacitéit, dat ass eng, déi mer theoretesch hunn, mir kënnen flexibel déployéieren. Mee natierlech ass och net jiddweree beispillsweis am Large-Scale-Testing, dee seng Invitatioun kritt, deen och geet an den Test. An dat spillt och ëmmer mat eran. Mee eist Zil ass et sécher net, elo einfach blann all Woch 53.000 Tester ze maachen. Mir hunn e E Programm mam Large-Scale-Testing, wou mer no engem gewësse Muster Invitatiounen erausginn, dee mer och wierklech adaptéieren vu Woch zu Woch, wann e Problem ass. An dann natierlech déi iwwer Ordonnance, do weess een och net, wat usteet. Et ass net virauszegesinn, wéivill Leit elo wierklech bei den Dokter ginn. Wann d'Grippesaison wierklech zouschléit, si mer jo och tributaire dovunner, Also, jo, wéi vill Tester gemaach ginn, hänkt zu engem groussen Deel och dovun of, wéi vill Leit bei den Dokter ginn, well se krank sinn. Dir wollt jo méi cibléiert testen. Ass, klappt dat dann? Jo, dat klappt am Fong ëmmer gutt. Mir mierken, dass dat och gräift. Mir si wierklech och permanent amgaangen ze kucken, wéi e Prozentsaz vun de Leit sech teste loossen. Ech weess deen elo allerdéngs net auswendig, ma do bei 50 Prozent, mengen ech, war de leschte Stand am Large Scale Testing. Mee dat, dat klappt schonn. Do hu mer e Comité de pilotage, wou mer wierklech engersäits en Automatismus lafen hunn zu gewëssene Beruffssparten an eeben och elo iwwert eis Equipe mobile kënne ganz geziilt op Plaz goen an Altersheim, Oder wéi och ëmmer an e Betrib, fir wierklech méi geziilt ze testen, wann e Problem wär. Déi 39.000, sinn dat elo just Lëtzebuerger oder och Frontaliere mat dra gerechent? Dat sinn d'Résidenten.
D'Résidenten.
Jo, ech wollt nach froen, wéi vill Dokteren Der bis elo fonnt hutt, déi bei deem Pilotprojet matmaachen, wou et jo drëms geet, d'Hebergementsstrukturen ze besetzen. Dat ass jo den éischten Oktober ugelaf.
Dat ass eng Linn vun 13 Dokteren insgesamt. Ech weess elo net, ob se schonn alleguer d'Watch, ech weess awer och, dass se amgaangen ass unzelafen. Dat ass jo eréischt elo rezent ënnerschriwwen ginn, dass en Netz vun 13 Dokteren, dat do soll funktionéieren. Menges Wëssens Et ass do lo näischt Problematesches am gaange sech en place ze setzen. Dat misst normalerweis ulafen. Ech kann Iech awer lo net op d'Zuel genau soen, ob elo wierklech der schonn 13 am Asaz sinn oder ob se nach am gaange sinn ze sichen. Ok.
Nach eng Fro nach, also am État de la nation gëschter, do goung guer net rieds, ob elo fir de Gesondheetssecteur och méi Suen do solle si fir d'nächst Joer. An dat fuerdere jo d'Spideeler awer am Kader och vum Gesondheetsdësch. Wat sot Der hinnen do?
Jo, ma mir hunn, mir hu jo elo grad och an der Kris ganz vill Suen spontan och investéiert an de Gesondheetssecteur. Ech denken, datt do eng gewësse Flexibilitéit ass. Ech menge jiddwereen ass sech eens, datt de Gesondheetssecteur e prioritäre Secteur ass. Allerdéngs ass de Gesondheetsdësch och amgaangen, ech wëll do nach keng Conclusiounen zéien draus, ech menge mir musse elo mol kucken, wéi eng nei Projeten ugeduet wäerte ginn an an deem Moment kann een dat jo och eréischt richteg chiffréieren. An eng allerlescht Fro just, Stëmmt et, datt eng Rei Payementer elo gestoppt goufe fir Dokteren ze bezuelen?
Menges Wëssens net, nee. Ok.
Merci.
Ok. Merci.